Naja neno mara mara Rembo TV. Karibu kendo di chimwa chelo. Kawuono en tich abich. Makendo wakelo ni program mana ma kawaida mar mane ok ing'eyo. Mana e Rembo TV. Janeno mar Oriemb TV kapok wadhi mabor kata kapok wachako, pile pile aheroga chako ni who sponsored who did that. Rembo TV en tiere joma nitiere kanyo nitiere ka Chuchu Films Production, NZP Production. Pile ka pile wakelo ni kata kopo ni in kod production moro amora in kod any coverage live streaming or all the stuff inyalo kelo mana e Rembo TV for the best performance. Mana ka wadhi mbele kawuono wan kaendi kod wendo miluongo ni Kelly. mano. Ang' nonyiswa nyinge gi ng'ama en gi kaka en ka wadhi mbele kod twak e chenro mar mane ok ing'eyo. E nyikwara yikwa Ramogi ayogou kama untieno. Nyinga iluongo ni Ezekiel Kelly Odongo to nyinga ma bende ung'eya godo e mbui en Kelly Inspiration. Koro an atimo weche mag puonjo oganda kaka idak to kendo jiwo chuny ji mondo mi ji otim gima gitimo gi maino. Ee, bende jandiko andiko buge, andiko buge sani koro ang'wen. Mokwongo iluongo ni Seeing Beyond the Obvious, mar ariyo iluongo ni The Cost of Becoming, to gi mar adek iluongo ni Wisdom from the African Proverbs, mano rieko moa kuom ngeche mag pinywa mar Afrika. To gi mogik iluongo ni The Practical Ways to Overcome Procrastination.

Yes. Ang'o ma notimore momiyo ma nobiro? Okay, gima notimore mane ma nobiro mokuongo yes. ngima na en ngima ma kaka nadak. Uh -huh. Kaka ne are tina nabedo ngima mochochni kabisa. Okay. Eh, nikech iyudo ka an ka nonyuola to kachopo gimoro klas ma mbele kanyo uh -huh. eka koro inyisa gino ma notimore kind minwa gi wuonwa. Minwa gi wuonwa ne owere ka minwa ne ja in gi ichna. Uh mhm. -huh. E dweche adiwa dweche abiriyo. Koro ne gichwanyore to owuok moweye. Kodhi oweye to nikech stress mane en godo, odhi onyuola kapok aka- kapok atieko dweche ochiko e ich. Koro kaluwore gi chik mar Luo ni kopo nono ni ng'ato osenyombo, ng'a dichwo osenyombo motero dhok, to koro nyithindo ma meke eka wuonwa nodhi modhi ooma modhi obedo koda ma koro dawa ema nodhi obedo koda. Koro an adak e lwet dawa to en chandruok motimo nduoko nikech odhi ogo amale kuchiem yes. ma samoro amale kodhi goyo mm. tidhi ikawo oboke emidhi igero matin matidhi keto ni soya bo obokeno gi nyuka kamoro kanyo mimadhe kutieko tidhi ikawi udhi dala yes. koro mano gima madhi adago ngima ma chandruok ma wechena makwongo raka kwongo raka klas abich Iya. Koro minwa cha nodhi modhi modhi onyuom kamoro nono. Ma wuoche na mano kwongo nyiewo. Achak kwongo neno minwa monyuola ni ka ja klas abich. Koro chak abeda beda kamano to ka nadongo are tin na to ne nitiere gimoro mane chiko ng'isa ka ne yawa. Anto ngima na nyaka pogre. Gino nasik bedo ka ng'isa asika winja winja ni yawa. Nyaka chieng' moro atiye matek mondo ngima no pogre. Koro iyudo ka e familia te, mhm. ka olor sikul, to ne ng'atno ki otang' report card ne ni repeating class what what, repeating class what, an ema nabedo ga promoted kende. An ema nayudo ga ni mag promoted, promoted, promoted. Kendo skul nokalewo nega. Koro odhi adhiya kamano, odhi adhiya kamano ma kata koro adhi machopo atieko primary, katieko primary Pastor Mama adhi go secondary, abedo kuro naliedo Mikachwa kanyo, aja Kabondo Kasipul chiro Mikayi. Mhm. Koro Mikayi kanyo akoro aliedo Kinyosi, aliedo kanyo higa achiel. Kasto kendo awinjo ni father moro mar jo Catholic, kamiluongo na Sombi, ochako sikul miluongo ni St. Erikam. Ni kawo nyithi kiye,

E university ka ema koro dafwenye wero na mar wuoyo. Chon to kana wuoyo to ji ne fwenyo ga na wuoyo ga mamit samoro amoro ji ka wuoyo to dhano mor amoro ga ji. Nego comment. Yes, kuri gini ya ochopo kama koro nakia nikech jomoko ng'isa na nyalo bedo comedian, mhm. jomoko ng'isa na nyalo bedo journalist, Jomoko ng'isa ni anyalo bedo jasiasa, jomoko ng'isa ni anyalo bedo ginene, anyalo bedo pasta. Koro nochopo kama koro weche orudore ma koro an bende koro akia gima dabed. Koro gima koro de konya to e university ka ema darade gi ng'at moro nobiro e university nobiro wuoyo kodwa. Ng'at miluongo ni Apostle Eric Israel Okere. Naneno koket posta kanyo nobiro wuoyo about how to change Kenya 10 ways in 10 years. Lakini ama is a very powerful topic. Wadhi anena. Koro kanyo kadhi nadhi aweni a conference. Nadhi kanyo ke chisuche, no chalo gi pi lolo mumba. Okay. Koro kadhi kanyo to wuoyo wuoyo wuoyo to kendo kana fwenyo ne pastor. Koro ngani kaka no wuoyo gimoro nong'isa ni I want to speak like this man. That was my turning point. You are inspired. Yes. Mm -hmm. Mano is the same same day manaamua that was in Kenyatta University. Maamua ni Omera kochakore kawuono kaka ng'ani wuoyo ni nyaka wuo kaka ng'ani endi uh-huh. I didn't know what it was uh-huh. koro through interest hapa na pale achako develop mos mos yes. koro ne wadevelop eh, gina ne club moro Kenyatta University ngoli I motivate koro I motivate kae ndi mane club na nadhi ajoin ne wawuok e university to wadhi e sikunde wadhi wuoyo gi nyithindo wadhi inspire nyithindo hmm. koro ineno ka skul mwadhiye ne luongowa nikech wuoyo na mit they will call us back because of kaka na wuoyo o kaka ne ji telo wuoyo hmm. kaka ne koro ne wadhi kuonde mamoko mang'eny wadhi kamano kakoro eh nyaka bed nitie gimoro ka koro nachako bedo gi interest samoro awuok e university tadhi manyo skul moko gi dhoragiri mondo mi omi awuog e nyithindo kata nono to nikech koro kaka nanarwako achalo jadhier Okay. Koro kata ng'at mane miya thuolo mondo awuo nono onge. Onge. Bana kano chakore. Eh. Ma koro toke no achako ama ni koro gima timore mhm. adwa dhi e mbui. Yes. Ma koro achako dhi e mbui ni kata simu ng'ina onge koro mar. Ma ma otimore higa man. Ah, ah, ma koro achako dhi e mbui. Mm, mm. Mbui achako dhi 20 mbui achako dhi 2018. Nyoro ka. ka koro toke na sea oko toka sea university natimo ga hawking okay na hawk buge mag inspiration no, inspirational books koro buge mag inspirational inspirational book yeki bo play a major part mondo mi olosa yeah. Ah. nikech koro ka nadhi akawo bugegi kun maware to nyaka nadhi asom gimoro mamit mm. nadhi ang'iso customer maber bugni kisomo to dhi nyisi kama kama kama kama achwado ne dry

Ok adhi asom buk moro kasto adhi a copy paste ni adhi anyisi gima ni according to so and so no. An anyisi according to the reality of life makata in be kidhi winjo ti connect dots kuma ne mata dieri. Eh, nikech waseneno matek kasto kaluwore gi waseneno bende wapuonjore e ngimawa kendo wapuonjore e ngima mag ji man around wa. Mano.

Yes. Kopo ni piny omedo bedo kaka koro Gen Z ema nitiere sani ni. Uh, what do you say in that? Ing'e ni Gen Z ong'e mm. nekech uh, eh, Gen Z ong'e nekech ineno ka nyithindo kaka an ng'eno kan Gen Z. Yeah, ng'eyo. An an, an, an millennium iwinje. yeah, yeah. An an millennium millennium motegno kabisa. Okay. Koro ing'eno ka wan diere mane wadongo mm. ne wadongo mopogore. Yeah. nikech wan nigoyi kaka bule, igoyi e skul to igoyi dala. Iwinja? Mhm. Ma samoro igoyi nikech ogoyi to ok iywak. Mm. Igoyi. Iwinja gini samoro. Samoro be kogoyi to iywak to igoyi ni iywak nang'o. Aha. Iwinja? Eh, Koro sikul kende ne goyi ka debe. Koro gocho mane igoyowa godo kaluwore gi upbringing mar samoro ne samoro nyalo bedo mager matin. Mm. Ne wabedo gi attitude moro ni samoro kata neno ka gimoro timore marach to ok iwuoye nikech ng'ama duong' osewache Yes. kendo osewache en gima dhi mbele kuch chonge. Mhm. Koro mano attitude mochopo nyaka mbele Mm. kama koro wadongo tiyudo ka gima koro malich diwachi oh Mhm. onge iwinja. Mm. Kasto mar ar- mar ariyo iyudo ka dierewa mane wasome jok mane olwar ma mano drop out of school ne ng'eny. Iwinja? Bas iyudo ka generation ma sani endi gidak e generation ma iyudo ka samoro chik bende odhi odhi ojologi. Miyudo ka gin thuolo mar wacho gima gidwaro, gin gin gi chir mar wuoyo kendo mar wacho chunygi. Alafu ging'e chikego. kasto chiko go be ging'eyo yes. kasto ng'eny gi sani osomo nikech sani king'iyo Gen Z go te mm. onge ma odrop e exactly. e primary school yes. ng'eny gi ni form 4 and above mm. which was not the case ng'ama din koro tek mogik en ng'ama riek to nigi thuolo nigi freedom yes to ng'e hakine en gi thuolo en gi time mm. to riek mm. man en gi time to riek to onge gimoro ng'ano ng'ama dinore tek marach mm. koro Gen Z is very powerful ma kata sani endi sani endi koro wayweyo nikech Gen Z nowuok oko ema omineno ka koro weche nodhi otimore ma koro yudo ka gik moko loki e sirikal yeah, yeah, yeah. ma samiyo sani koro ji nyalo ling otherwise gik moko dodhi marach moloyo mm. yes to koro ing'eyo Gen Z nigi advantage mar time nitiere, teko nitie, rieko nitie. Gima gionge godo en pesa to gi connections. Iwinja? Koro an gima nyalo nyiso jo Gen Z niya, energy mineno ni nitiere ni e can be channeled the right way. To teko ma gin go ni e inya gone oula mondo odhi kama ber. To rieko gi teko ka kogone oula to ketho ng'ama oting'e. uh mhm. -huh. Iwinja? Mm, yes, king'e ni ng'ama riek mm. to teko bende in godo to thuolo bende in godo to gigo ok ogone gi oula mondo otim the right thing. Oula no biro in ema muomi iwuon nikech ibiro tiyo kode mondo ne ni ma koro kochopo kama to koro katambi abiro kengora tidhi kengori imanyo nyiri imanyo chuo tidhi ole tekono Iwinja? Idhi kengori, imanyo drugs, tidhi iginene ni, ni wan wamuodo ring'o ka lakwa pod nitie. Tidhi ikethori, tidhi iketho ngimano. Kasto chieng' moro, ka tekono dok piny, mm. tiyudo ka gima ne timo kode onge, mm. kasto koro chandruok bedo jangita nigi dende nyaka itho. Koro gima nyalo nyiso jo Gen Z niya, rieko nitie, teko nitie, thuolo nitie. Kama koro wachope ni e, wagolure pachwa, ni nyaka warit mana mondo miwa wabed gi paro moro ni an to dala osang'o ma koro kata ka koro ijola to ijola ajora to amba timo gimoro mm. mane Can you tell, ngani eh, Kelly, mm. adier mantie ne generation ma kawuono wantiere. Mm. Kaka ji pidho nyithindo kaka kata kaka ji jolo nyithindo. Yes. Kuom tinigi opogore yes. kaka ji ne dolo nyithindo chon. Yes. Sani nyathi bochwado to chung' kodi. Eh openji. Openji. Mm. Kata jathi kochwade skul mm. to duogo onyiso jonyuolne ni ang'o momiyo tich ang'ane chwada. Yes. To janyuol ting'o mana tiende dhi. Mm. Ang'o mi chwado na nyathi? Yes. Is it the right eh, direction? Ing'e ni gia nitie kama wahinyore go. Gima timore ni nyaka obed abeda right direction nikech ing'e ni hera machon tinde onge. Chon nyathi ne mar community. Mm -hmm. Ma iwinjo ka kata kiwinjo ni mani owadu moro ochwado nyathini kata owadgi babu moro ochwado nyathini, ting'e ni ochwade gi hera mar kaka nyathine, okawe kaka nyathine, Yes, odiscipline. yes. Tiyudo ka tinde richo odhi omedore kendo jendeke omedore. Ma ok inyal gombo yie ni mondo ng'ato odhi opanish nyathini nikech en ok- o- en odhi panish as a criminal. Mhm. In dhi panish as a father. They are two different things. In idhi panish in, in, in to, to in en punishment, eh, to in en correction, to them en rehabilitation iwinjo matimore koro mano gima nyaka ibed king'e ma ni nyathini chutho chutho kaber to kik iweye kaka leo kok ochuchunde ni ng'ato goye ka bul kasto ibiro ng'isi piny tinde olokore jatelo jomoko bende ni marach mako nwango thuolo ni samoro onyalo onyalo chopo kuomi kuom nyathini to onyalo deal kodi marach if the devil cannot atta- attack you directly he will attack you through proxy. Exactly. Ng'ato moro machiegni kodi ma ko affect to affect. Mm. Koro mano momiyo nyaka ikari kuom nyathini kaka gweno makarore kuom nyithinde mondo protect gi. But in so doing, gima nyaka ibed king'e maber niya, discipline kapo ni giwere gi giwuoro athiany, to bende biro muomi. Nyathi kik iwe disobey e odi ka a. Ing'e nyathi tunge ti e odi tineno ni nikech nihere. Nyathi tunge mineno ti no, in e bibiro kuongo chweyi godo e ot kaka pok odhi ochwo godo ji oko. Koro tur tung no e sa maber. Yes. Mana kamano Nyikwa Ramogi Ajong' ma Jonenwaro mar Rendiwa TV. Pod wan kaendi kod Kelly. ma be jandik buge mopogore opogore inyalo dhi kanyendo bende inyalo search Kelly kamoro amora inyalo follow e mm. mondo ing'e ni gik ma wawacho gi wawacho awacha gik ma waparo koso wawacho gigo mantiere kamano mana bang' break matin ka waduogo kendo kapod wadhi mbele kod Kelly erokamano Kelly mana kamano. Yes. To Kelly. Mm. um, indiko buge yes. kendo sani koro in e kategori moro mar anyalo ng'ini celeb. Yes. Dong. Yes, yes. Se challenge mane ma sani koro ikala e bedo celeb ni kaendi. Ang'o minyalo ah. wacho ma inyalo wacho ni eh bwana nyaka nabed kae en gi kama kama kama. Ing'e niya, mm. uh, nyaka ne ji ng'eyi. Remember ni nitie ndalo ma nindiko. Bedo celeb ok yot. Yes. Nikech gima omiyo bedo celeb ok yot, iyudo ka bedo celeb niendi ji nitiere nitiere kidieny ma giseketie. Yes. Kendo nitiere migawo, nitiere nitiere eh, kama giseketie ma gidwa ni idagie. Yes. Ma ka ok gine ni kama gidwa ni idagie no, Yes. to ibiro winjo kichako lando ni maka ru- maka orumo orumo kama tiang'. Makorumo. Iwinjo gima timore? Ni koro in ni kiidho matatu, Mm. Tiwinjo maber koro ka teka teka nikech ei matatu ka a. Ibedo kama to yato madong' kili yawa. Eh, eh. Tido ka ng'ato osechako go video ni tibedo ka ndo gino tiwuoyo kata mar do ng'ano. Koro pretend mano be kindo ng'ato be ni me yuri yuri yeye. Kasi yudo ng'ato be biro to insist nodwago kodi picha ei matatu kanyo. To koko kodi picha muketo muketo online ni yato pe yato kare. Ng'at ma be jiwo ma ji orume ground nomera ni koro ni ah, ni koro ni samoro bwana eh. ing'eyo kamin nyangi michwade madondo chan eh. to kamin nyangi michwade madondo nyowuoyo eh. to bochiele mana go gunia kata kata kata pera moro kama mesa ma dhi chirie ni koro ni bedo celeb ni mar samoro si sa ke dhi kujo ni ka koro ba ah to maka be onge ba ko nyama go moganda ka Eh. Eh. koro ino ka society eh. odhi oketi ni tekateka ni ine ni kuchi joni mm. to mano nyiso ni pesa in koro onego bed ni dak mana ka malaika mm. iwinji watimo is a major challenge kasto gin ng'at mokia mm. to dhi temo malo gi piny mondo mi onyis gima ji dwaro no koro chopo nyaka sama koro odhi time kata gimoro marach mondo oyud pesa mondo ochope e kidieny ma dhano oseketeno. Mm. Waseneno joma nyiri timo ma iyudo ka nyathi moro ma nyako matin ma jaber malich mane malariany kata e college odhi okawo ancestor moro nindo godo nikech koro kaka odengo timo onge nyaka obed gi pesa mondo olos pesa onindo gi ancestor Ancestor. Mano mano ang'o jaduo. Wanindo gi ancestor kech gima dwaro no loss eh. mondo odag e ngima ma ji paro nono yes. Eh. ma ok onyal loso gi lwete. Kelly sani endi guru kaka yi. Yes. Manyiso ni ang'e ni I believe in gi family. Yes, an gi family. In gi jogi. Yes. Koro sani endi samoro bende ibaya baya kata mani town. Mm. mm. Da moro. Mm. Bi nyabet gi kuya dier. Abedo gi kwe mm. nekech kwe ka ni obwongo ni mm. to kwe ni kama takataka ni kwe ni obwongo ni idhi kamoro amora. Gima timore niya yeah. uh, ka iwacho ni kawuotho gi nyadendi moro mm. ok kawuotho gi nyadendi moro wuotho wuotho jok mong'eyo ang'eya jok mang'eyo be ng'eny awuotho ga wuotho

Masigingi go kidhi yuko to chieng' moro ilwar ka ji te neni. Mm. Yes. Nyisa nena ng'at moro ma ohere pap ni en ojapawa. Ni en ogo lando. Ni ba- neno en ojakede. Noyudo ma rade. Chwade. Noyudo ma rade. Noyudo ma rade. En ogo diele bele. Eh. Miye time. Obiro rume ground piyo molal kama. Ing'e naneno gi nikech kata koro sani endi e TikTok. Yes. Udo ka ji owuok oko to kata mondo mi ng'ato trend. Mm. O trend in a feature moro midwa wacho samoro ng'ato nyath komoro rwako law muma gika. Yes. Aya samoro jaber moro donje live mm. gik modwa wacho nyonga yes. kiango gik machalo yes. kamago. This thing are they long lasting ipani What is uh, okay? Inano ka social media mbe eh, kaka koro wanya wa, let me be specific to TikTok. Mm. TikTok kae hmm. ipane mm. ogero koso nitie in category mabe oketho koso jok matiyo kode maketho. Iwinjo gima timore. Tech ji manyo celebrity mm. always. Abiro duoke e yo ma mobidhore. Ma mm. Nikech eh, mbui mm. kata social media. Yes. Wawacha wacha TikTok nokoro. Mm -hmm. TikTok chalo mach. Mm -hmm. Mach ema tedo ni chiemo michamo, dong' adier? Mm. Maka mach oloso ni gweno moro ma wet fry maber, dhi nwang' kunu maber. Mm. Timuodo jal ma itie mandeke, dong' mm. wanda adier? Mm-hmm. To mach awendo ni bing'e ni weng'o. Mm-hmm. Ma mach keth piny. Mm-hmm. Iwinja? Mach ema noketho Sodom on Gomora, dong' ng'eyo? The same same mach ma tedo ni e, the same same mach bende weng'o. Koro tiyo kode e weng'o to rach. To kitiyo kode e tedo to ber. Jomoko kaka wan gini kama a, ah, our clients waseyudo e TikTok. Nitiere dhano ma maloso pesa e TikTok no the right way. To nitiere jogo ma bende TikTok no seketho gi monjawo ngimagi. Gima ji okia niya, mm -hmm. kaka inene romo sani ne, kik ni biro bedo kama nyaka chieng'. Yes kabiro ka nitoke gina par abiro ka isechako lokori dende osechako timo powe mano lwar Iwinja? Gik moko osechako pogore e dendi left right center. Iwinjo gima timore? Nikech kaso iduogo ka gik mihe gik mane ero kapod itin ok mm. ibiro kiseduong'. Yes. Uh -huh. Nitie seche moko ma ibiro ng'iyo gik matimo chon to wiyi ma kuot. Yes. Koro gima ji gi ng'eny ji ng'eny joma tindo okulo wigi ka wi rombo. En ni kaka en sani ni kaka obiro bedo nyaka chieng'. Koro odhi to timo gik moko mag anjawo, odhi olonyore duk, owacho weche moko mag anjawo e TikTok gi ne the rest. Gima okia niya, TikTok wiye ok wil. Chieng' moro kibedo ng'at moro ma important ma samoro wiyi wiyi kori mar timo kambi, ng'ato biro golo achiel to biro paroni godo. Yes. Chieng' mo- nyo- mo- nyoro nyoro nyoro ka. O- Not even nyoro nyoro ka. Waseneno ji adi mose lose opportunities nikech gik mane gipost e social media ng'eny owuoyo. To nikech dhano ok par mbele, giparo mana sani. Koro gidwanyore sani ka giwene mbele kucho obro loso mbele. Jakom, gima itimo sani bro luwi kucho. Luwi ma kata ing'ine. Yes. Koro manyiso ni ji ma misuse. Dhano misuse to en gima ber nyowo nikech wan wan osekonyowa. Ahero go penjo celebrity. Yes. Inbox ni pong' marom nade gi jup manyiri? Ah, ng'eny. Nyaka nyaka nyaka ma oko. Nyaka ma oko modango mo oliru mana tiket mi bi. Eh. Bi. Eh. Yawa bi jowa. To kare bedo nade bi. Mm. Bi koro kidhi kucho ose pangi koro in go ma diele wel to iye iwe.

Agisi dhiya mm. ni gima watimo ne nitiere gi sigingi gi moko eh. nitiere gi eh. pila gi moko marite eh. ma kidhi yuko pila go telo wara an noka yuk mane yuko pila no kura noka sime ya koma kunga ra kunga ne kitu nje ka dhano mm. oyo labo giro ndong la kini go magi chung no na to rudi say hi you are very handsome can i sponsor your book yes Timore mang'eny, timore mang'eny, timore mang'eny, mani koro gima timo ni. How are you, how are you challenging? No, first of all, nyaki understand gine kech gomboro acho. Iwinja? Eh, koro ko gombi oko mini koro ni ibe ni koro ni be wi kus kuru chaki wuye ke fuol. Yes. Aber, mani no kokiraj. Iya no kai be nyasaye no be piny mos. Gi kalam gi raba, makamano kabe tino medo. Ko to gima te mani basa ni endi to oyo

There is a level of let me be the manyaki experience kisa must. Kada kada you you ya pro kile bwana bed mos but in we waja no kife mas but I can. In bed mos in kin ka koro eh, ti ne ne baba so and so eh, go number ne mondo ine kaka ibedo famous. Be ko gibo ko wati mane ya. Wako ngwa pangi ko kichulowa. Eh. eh. Timore mang'eny gigi nitie. Kare um, ing'ani many people ang'e ni ji osenyisi, ing'e ni chalo pastor.

Lakini kori ngene in e kategori ma intie in ka iteleza. Au mi acha kunigi kamoro. Hivi ni batigo ni kamoro. Wero. Mm. Uh, wero kuteleza to nitie kamoro amora. To gima ji gima ji okawoga niya ni kuteleza en chode gi kuo kende. Hivi ni batigo. Kuteleza ng'eny. Kata mana chamo gi wang'i no isema teleza. Isema la loa. Jipo gire de kuteleza nge. Hmm. Iwinjo gima timore. Hmm. Yes, kur mago to nitiere ema ni koro ing'e gima in kasto koro manyo kaka koro ikungori to hmm. gima dhi mbele. Okay. Mane. All right, ka koro watieko chenro moro mar mane ok ing'eyo. Kane wan ka endi kod jadolo. Wewe hapa ni Jacobo Yeni. Jadolo Kelly. Eh. Jadolo Kelly ana ni kamera. Yes. alafu inyus na ng'ato yeah. ma bende watch yeah. uh, inyise adwa ni kele into inspiration yes gimomiyo nyaka watch Rembo TV eh, na Rembo TV kan nyaka watch nikech ng'ato ng'ato nitie nitie chak manyien wach kacha cha alafu uchal ngini wuok yes eh jothurwa ng'ato ka ng'ato nitie gi kuma oaye To rembwa tiwire mana kaka nyinge wacho ni ma rembwa, ma en ma nyiso ni ma en marwa. Ka endi ema koro ing'eyo weche gi kukune te koa e dho owetewa. Koro anto gima dakwayi makende, ni kata seche moko iwuok idhi sumo mamoko kande, to duog e rembwa ka, duog e rembwa ka. Eh. Sawa sawa Kelly. Mane. Ako menya lo chivo gi ka koro weche. Yes, an gima temo nyiso ng'ato ni ya. You can tell us. Eh. Kaka yudi. Weche weche mag eh, mokwongo kada wacho kaka yuda nyaka jiw dhano. Exactly. Ka jiw dhano yo machalo kamano. Mm -hmm. Ni mwanda ok diend ng'ato. Ng'amo nege ne mokwane. In kibira chien to kikwecho to wamiya miya matumbo moro wamiya miya ip moro idhi dondori godo. Gima temo wacho en niya. Mm -hmm. Opportunities are not designed for specific people. Okay. They are for everyone. Sure. Gimoro moro mitimono kit mane ma ino chieng' moro iluong nyingi kama biro miyi duong' maler. Mm. Yeah. Iyudi nang'o? Eh, aneno ang'e mbui gi nying mar Kelly Inspiration, K E L L Y Inspiration Kidhi e eh, Facebook, kidhi e TikTok, kidhi e Instagram, kamoro amora mano e kaka ibiro yuda. Erokamano. Bugega be nitiere e namba namba minyalo yudo godo buge en nono abiriyo nono ariyo prabich gabiriyo prauchiel gochiko prang'wen gadek. Inyalo yudo buge ni e soft copy koso just kata soft copy soft copy kidwaro tidhi kelinspiration.com ti download gi pesa ma fiyo. Okay. To namba machiwo no mar nono abiriyo nono ariyo prabich gi abiriyo, prauchiel gi ochiko, prang'wen gi adek. Mano tiyudo godo buge mar hard copy. Okay. To ikeny godo godo. Okay. Onge wanya kom. Thank you so much. Polo mo. Ero kama na nyeje nen maro manribo TV kawuono ne wan kod Kel Inspiration kane miyowa mbaka ne kata sigande kama osebete nikech ma endi mane ok wang'eyo samoro kuom Kel. Samoro inyalo moko ne ok wanyati wacho ni ma jayalo maduong' ahinya. Kalore kata kaka kata style ma wuod rwakore. Iwe ni bishop. Kata kamano erokamano kuom bedo kodwa nyaka nwachaki nyaka koro wachopo giko ma kawuono nyaka koro juma manyien tich abich odiochieng' machalo gi ma. Kete mana e Rembwa TV. Ma en duond onagi. Luonga ni Kachucho.